Сәлам җәмәгать, сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез. Көне ис киткеч матур. Кояш мине күрүгә кереп качты, чыгарга җыенмый. Йөри торгачтан бер авылның сусаклагычына килеп утырдым әле мин монда. Җәмәгать күренешләр бер дигән ис киткеч матур. Көймә генә җитми. Бу видео җәмәгать төп юнәлештән, сәяхәтләрдән бераз читкә тайпылыш. Минем читкә тайпылышлар төп юнәлештән күбрәк ахры саемы? Минем сезгә ике яңалыгым бар, икесе дә яхшы, начарларын таба алмадым әлегә. Беренче яңалык җәмәгать күптән түгел генә Галата видеосы астында бер коммент калдырганнары, үзеңнең карта номерыңны калдыр әле, яз әле дигән. Ярам әйтәм, проблем юк, языйм сана дидем дә, Һәрбер видеоның астына үземнең рәхмәт ханә реквизитларымны язып калдырдым мин. Мәйтәм торсын, эчемә төртмәс әле, булса булмаса да комачауламас. Җәмәгать кем җибәргәнен белмим, исеме күренми беркайда да, ләкин 3000 җибәргән кеше сиңа зур рәхмәт. Йөрәгемә майнинг ясадың чисти. Исемеңне белмим, кызганыч, чөнки Сбербанк аша җибәрмәсәң, аның кем җибәргәне күренми ахрысы. Кем генә булса да, мин аны күрдем, мин аны кабул иттем, ул югалмады, миңа килеп иреште. Һәм инде мең сум җибәрүчене мин шәхсән лично беләм дигәндәй, шуңа күрә сиңа да күп тиң күп, бик зур рәхмәт, яме. Акчаңны кабул иттем шулай ук, шулай ук сакланып тора. Җәмәгать хәзерге вакытта казнада шулай диек 4000 акча бар. Алар шунда җыелып тора, бер кая да китмәде. Шунда гына торалар. Бу җәмәгать беренче яңалыгы Икенчесе контент ясау белән бәйле. Дөресрәге контент ясау әсбаплары белән шулай диик. Бәлки игътибар иткәнсездер, мин хәер теге бәләкәй кечкенә экшн камерага төшереп йөрмим, миндә хәер нормальный кешечә тревел блюерча яхшы камера. Бу камера җәмәгать ике өлештән тора, берсе камераның үзе, менә бу гәүдәсе, боди дип атала име, икенчесе аның объективы. Камерасы җәмәгать бер дигән, бик яхшы сыйфатлы яздыра. Миңа бик ошый, мин бик канәгать. Бердәнбер бәйләнерлек әйберсе җәмәгать, аның объективы. Иң зәгыйфь урыны, шулай диик инде. Беренчедән, бик тар алдыра, әйме, киңлеге җитеп бетми. Аннары соң инде стабилизациясе дә юк диярлек. Ягъни, кулга тотып төшереп барганда, селкенүләр бик каты. Карарга да, аннары соң инде аны стабилизацияләп утырырга да бик уңайсыз. Һәм инде, безнеңчә әйтсәң, яктылык сизгерлеге дә әз, җитеп бетми. Диафрагмасы кечкенә. Өч ярым һәм инде якынайткан вакытта ул биш тә алтыга күчә. Караңгы шартларда төшергән вакытта бөтенләй бер нәрсә дә күренми. Мин инде бу объективны алган вакытта шулай теге нәрсә дә булса булсын өчен генә алган идем. Ничек тә булса төшерер өчен генә, киләчәктә алыштырырмын дигән исәп белән. Шуңа күрә, җәмәгать, мин чын мәгънәдә яхшы, сыйфатлы, ыштаныңны салып чыгарып сатарлык бәядәге Объективка акча җыя башладым. Ул Төркиядә бар җәмәгать, сүз дә юк. Бәясе 18 мең дә 800 лира, ялгышмасам. Кыскасы, җәмәгать менә монда бер китеп куям яме. Менә шулай иттереп зурайтып та куям сезгә күренсен өчен. Бәясе кайдыр менә шунда язылган булырга тиеш. Мондамы инде, мондамы? Так, җәмәгать лираның бәясе 3,5 рубль, тапкырласак 18800 гә. 65 мең 800 рубль. Чын мәгънәдә ат бәясе, җәмәгать. Чабышкы аты ук юк, ләкин теше кыелган алаша да түгел. Җәмәгать, әгәр дә сезнең дә минем татарча контент чыгаруыма өлеш кертәсегез килсә, татарча видеолар чыгаруымны хупласагыз, шулай диик, ошбу объективны алырга финанс ярдәм күрсәтсәгез, мин бик шат булыр идем. Бәясе зур, җәмәгать, килешәм, ләкин сыйфатлы контент бар итәргә, Чынлап та кирәкле әйбер. Әйткәнемчә, җәмәгать, бөтен карта номерларымны менә шунда аска беркетеп куярмын, бәлки комментарийга да язып куермын. Бөтен мәгълүмат менә шунда аста, яме. Теге җибәргән 4000 җәмәгать беркая да китмәячәк, ул шунда булачак, шунда ятачак, шунда көтәчәк. Маяга булсын. 60 меңне ничә гасыр җыярбыз икән без?